Salam gadyrly tehnologiýa muşdaklary. Bu gepleşigimizde biz e, Amerikada software engineering ugry boýunça American Airlines-da iş alyp barýan e, Näzik Orazgeldiýewa bilen e, söhbetdeşlik geçirjek bolýarys. Näzik, hoş geldiňiz.
Hoş gördük. Bu gün bu gepleşigimize geleniňiz üçin sag bolsun aýdýarys. Öz tejribäňizi biz bilen we diňleýjilerimiz bilen paýlaşsaňyz we biziň we olaryň berjek soraglaryna e, öz durmuş tejribäňizden jogap berip e, kömek etseňiz gaty e, peýdaly bolar diýip umyt edýäris. Siziň bilşim boýunça Uniwersiteti bärde okadyňyz, dogrumy? Amerika gelip ýa Amerika gelmän Türkmenistanda okadyňyzmy? Ýa-da başda bu soragy geçmezden öň siz gysgaça özüňiz barada bir aýdyp berjekmi? Özüňiziň backgroundyňyz bilen baglanyşykly.
Hawa, hawa. Belent sag bol Ahmet maňa şu opportunity näme meni çagyryp getireniňiz üçin köp sag bolsun aýtýan. Ka men özüm 90 96-njy ýylda doglan, 2013-nji ýylda Amerika geldim 10-njy klasdan soň. Ilk ilki bilen Amerikada şu Texas ştadynyň Athens şäherine şäherine bir iki ýyllyk kolleja girdim. O taýda bir bir ýarym ýyl ilki bilen biznes ugrunda okadym. Onsoň biznes ugrunda okap ýörkäm hasa matematikam ösüş ösensoň ugrumy elektrik we elektroniks inženerlige geçirdim. Uniwersiteti ýaňy ýaňy bakalawr digrimi ýaňy ýakyn gutardym iki müň on dokuzynjy ýylda maý aýynda ugrym ugrym ugrym ugrym bolsa electrical we electronics engineering we häzir doly hepdede 40 sagat ýaly full time diýilýär da amerikada full time american airlines ýaly awiasion amerikan a, howa ýollary diýilýärmi? Şo, şo, şo kompaniýada, awiazonada cyber security team bilen köp web web applikationlaryny ösdürmäne kömek etýän team team ýagny gruppa bilen işleýän Hawa, şu taýda kiçi bir pauza berip, şu cyber security diýmek, şular ýaly iňlis dilinde biz, indi men, siz we käbir diňleýjilerimiz düşünmegi mümkin, ýöne, meselem, dokuzynjy, onunjy klas we, ýa-da iňlis dili boýunça hiç cyber security sözüni eşitmedik adamlar üçin hem edip bilenimizçe şul ýa, şular ýaly sözlerde üstünde durup,

bölümde işleýäňiz da onda siz dogrumy? Hawa, hawa. Şo biziň kompaniýamyzyň öz wiza kartoçkalary bolýar, kreditni kartoçka Türkmenistanda da bolýar. Hawa. Şo kompaniýada näçe sany bize data diýilýär, ýagny maglumat bolýar, hem her bir customer-yň maglumatlary bolýar. Şolaň, şolaň maglumatlaryny şo atakowiç etýän daş töwerekler ki ee. internetdaki ataklardan sakly saklaýan timde işleýär. Dogry, şol.
Men meselem şu wagt American Airlines'dan eee bilet aljak bolsam, girýän-de eee näme internet sahypasynda öz adymy, familiýamy, adresimi we şoňa meňzeş başga bir topar eee hatda finans bilen baglanyşykly kreditny kartoçka diýýär ýa-da beýleki debitne kartoçka diýilýän bank bilen baglanyşykly informasiýa paýlaşýanda soň şol informasiýany maňa garşy ulanyp şol e, pula göz dikýän e, erbet niýetli adamlar erbet niýetli adamlar üçin goran e, goraýaňyz goraýaňyz da onda şol kompaniýany we şol kompaniýanyň klientleri düşünişim boýunça dogrumy? Hawa, edilerdi, edilerdi men.
Elektronik inženerligini gutardym diýdiňiz, ýöne programmirowaniýe bilen baglanyşykly bolany üçin hem indi programmist ýaly hasaplanýaňyz da, dogrymy? Öz käriňiz boýunça. Hawa, öz kärim programmist gitýär ýagny. Hawa.
Onda diýmek size şol näme elektronika inženerligi okan wagtyňyz hem programmirowaniýe öwredilýär-de şol ugurda ýa ony özüňiz aýratyn oturyp öwrendiňizmi?
Dogrymy aýtsam, öňi özüm aýratyn oturyp öwrendim. Esasy näme üçin şo özüm hasam şol okap okap ýören döwrüm köp kompaniýalar gelip şo programmirowaniýe barada webinarlar, proýektler geçirýärdi. Şoňa özüm hasam gyzyklanyp okuwdan daşary gatnaýardym. Onsoň şeýdip hasam hasam gyzyklanyp başladym we şol iki müň on dokuzynjy ýyl okuw gutaran ýylym men meni magistratura hem öz şol uniwersitetimde kabul aldylar ýöne magistraturamy men häzir edil häzir häzirki wagtda hem dowam etýän ony esasan klaslara öýländen soň gatnaýan ýagny bäş otuzdan dokuz otuza çenli her gün birinji günden tä dördünji gün agşama Şeýle her her her hepde hepdeçi şonýalak sapaklary alýan, ýöne sapaklam kompýuter inženerlik bolan üçin köp klaslarym edil şu wagt köpüsi software, ýagny programmist, programmistlaň alýan sapaklary bolan üçin hasam şu bir ýylyň içinde hasam özüm şu programmist skillamy, skillam näme? Ukyplaryňyzy.
Hawa, programmist ukyplarymy hasam ösdürdim. Hmm, dogry. Gaty men näme diýip pikir edipdim? Şu üçünji ýa-da dördünji kursda size e, uniwersitetde öwredilendir şey diýip öwrenip, soň gutarmazdan öňem işe ýerleşensiňiz diýip ýalňyş bilýär ekenim de onda. Onda özüňiz aýratyn öwren öwrendim diýseňiz, internetden bir kursa ýazyldyňyzmy ýa hiç hili kursa da oňa muňa girmän dogry ýa biri bilen maslahatlaşyp, biri kömek etdimi, nädip şul durup özüňiz karara gelip, men şuny öwrenýän, şu dili öwrenjek diýip, şol situasiýany bir göz öňüne, göz öňüňize getirip, janlandyryp, düşündirip bilersiňizmi? Meniň kellämde, indi men şu wagt okaýan ýerimde bize öwredilýär, dil, o soň programmirowaniýanyň eýleki, beýleki temalary, Siz nädip başladyňyz? Kompýuteriň öňüne geçdiňizde näme etdiňiz? Başdaky birinji ädimiňiz, ikinji ädimiňiz nämedi?
Elbetde, häzir. Ilki bilen öz bakalawr bakalawrda nähili okan başdan, ýagny electrical engineeringde aslynda diňe dizaýn ýagny it's a it's a design of electric electrical Tools. Ýani köp köp sawa circuits ýani. Ýöne iň soňky ýylymda bizde köp mikro mikrochip, mikroprosessor klaslar boldy ýöne şol mikrokontroller klaslar bolanda ýani köp laboratoriýalarda bir gurol berýärler we şu guroly kompýutere çatyp bir programma ýazmaly. A şonda birazajyk programmirowaniýe ulandyk, ýöne edil häzirki ýaly gaty ösen programmalary ulandyranokdylar, ýagny häzirki ösen programmalar näme esasy, Java, like Node.js, Django, ýagny Python, olar ýaly dillerde däldi, ýagny scripting languages diýilýärdi, ýagny bäş, alty, ýedi sany liniýa programma kode kode ýazýaň welin şol mikrokontrolleriň seň bir etdiýen zadyňy etýär mysal üçin switch on switch off ýagny ýak hmm. we öçür diýen zatlary sen kompýuterde aýtýaň we maşyna çatýaň ony şo maşyn şo e, etdiýen zadyňy edip durýar ondan mhm. şon ýaly ýagny gaty aňsat zatlary şol üçünji kursyň soňunda ýa we iň soňky ýylyň şo dördünji kurs aralygy Şol, şolar ýaly, şon ýaly elementarny zatlary öwretýärdiler. Ýöne ol, ol, ol diller esasy MATLAB diýip bir programma dili bar we Verilog we um, ýa, näme bar başga? PowerShell diýip bar. Olar ýagny gaty uh, programma programmistleriň arasynda ol gaty Old old diýýärler Aw. ýagny köne dilleriň hasabyna girýär ýöne ilkinji döredilen o bir müň dokuz ýüzünji ýyllarda döredilen dilleň içinde durýar Hmm. da onsoň a, ýagny hasam bize onsoň maňa bir hili şolar gaty cool diýilýär ýagny hasam bir hili gaty a, göwnüme ýarapdy şony öwrenemde men aýtdym wau men munýa software halarin öýdemokdym diýip özüme özümem geň galdym soň Şolla köp men kurs biziň departmentimiz kompýuter engineering and computer science yani department diýilýän uniwersitetde näme diýilýär? Ha, şol e, kompýuter ylmy bölümi. Ha, kompýuter ylmy bölümi. Onsoň öz deň-duşlarymyzdan köp görýärdik da uniwersitetde welin, onsoň şonda kompýuter science, ýani programmistlaryň öz e, bölümindäki okuwçylaryň köpüsini hem tanaýardym. Onsoň olaram oturyp bir-biri bilen proýekt etýärdiler. Men bir öý, öz öý işimi edip oturan bolsam, gapdalymda bir şol laboratoriýada oturan bolsa, gapdalymdakylar öz başga bir programmist programmalaryna işläp oturan bolsalar, menem baryp soraýardym, ine şuny ýaly nähili proýektiň üstünde işleýäňiz, nädip etýäňiz? Olaram bileň student, olaram begenip aýdyp berýärdi, şuny ýaly etýäs, näle etýäs. Onsoň şo uniwersitetiň iň soňky ýylynda üç-dört sany hata klasam alypdym, şoň ýaly C, C, C language üs ugruna ýöne kän koding etmediler. Ýöne esasy koding öwrenen ýerim men işdemkä diýen. Esasy şo onlaýn tullary bize rugsat berýärler almana şo Udemy diýip platforma. Platformany hemme kişi köp köp kişi bilýär ýöne gireňde Google ýalyp näme diýip ýazsaň şo barada sapak çykarýar. Aw. We şondan köp kurslar aldym ýagny Java barada, C++, C Sharp. Esasanam programmist boljak bolsaň esasy key ýagny açary ös özüňi hasam eýlekiler programmistlerden öňde sürmek üçin esasy şol. practice etmeli. Yani hmm. köp hmm. köp üstünde işlemeli proyektler, kiçijek kiçijek proyektlerden başlap hasam ulalyp gitýän ve şu şeydip men pikirimçe men şeydip hasam gyzyklanyp gyzyklanyp gyzyklanyp iň soňunda şuny alyp hmm. derejä ýetdim kan diýen. Onda şol başda şo siziň öz kiçijik e, başda ädimleriňiz bilen başlapdyr, soň höwes döräpdir, gyzyklanypsyňyz, ondan soň dowam edip tutuşlaýyn programmirowaniýa geçipsiňiz diýsek dogry boljakda.
Hawa, edil şon ýaly. Indi ikinji näme, e, indiki sorag, Bu ýolda size iň köp kyn kyn zatlar kyn ädimler nämedi? Meselem, düşünmek üçin ýa-da wagty tygşytly ulanyp proýekti gutarmak üçin ýa-da bilmedim matematika bilen baglanyşykly näme ýeri bardyr ýa-da iňlis dili bilen baglanyşykly ýeri bardyr. Şol şu prosesiň sizi challenge diýilýär challenge. zorlan ýeri nir boldy siz şolardan paýlaşyp bilermisiňiz elbetde
matematika gezek galanda matematika men öz ugrum bolan soň gaty köp matematika aslynda bakalawryň özünde ýalňyşmasam on ýedi sany diňe diňe ele inženeriň Relay inženerlige ýakyn köp matematika klaslary alan alanymdan soň kän matematika ugrundan hiç hili kösenmedimmikäm diýen ýöne programmistlere esasy gerek zat matematika däl-de lojik diýilýär-de logika ýagny esasy problemanyň düýbüne düýbüne ýet Ýagny esasy problema düşünmek diýýärler mysal üçin. Programmistleriň esasy etýän zady näme? Ýagny problema çözýärler. Matematikada-da problema çözýäň, iňlis dili öwrenýänem bolsaň, ýagny sen bir sözlemi düzeltýäň, ýagny şolam bir problemaň içine girip durýar-da. Esasy şol adama gerekli zat, ýagny meň pikirimçe şol hiç zatdan gorkmaly dälmikä diýen ýagny Aý ýok problema diýip gaçmalyala hasam baryp şoňa hasam seredip durmalymyka diýen. Men kynçylygym maňa şu esasy kynçylyk bolan zat maňa birden ýani hemme zadyň başy kyn diýerlerde türkmenler hemme zadyň hemme zady baş başy başyna kyn diýerler onsoň başyna edip başlaňda gaty kyn gelsede şoňa öwrenişip gitýäň diýerlerde onsoň Şo maňa ilki başda gatyrak kyn boldy. Men aýtdym, ilki öz ilki diýdim, men ýaman halaýan, men hakykatdanam programmist bolaýyn zat diýip. Onsoň şol bir iki üç aý şu işe giremde-de, wow, men aýtdym, meň üçin däl, ýagny hasam programmist bolsaň, programmalar kynlaşyp gitýär-de, ýagny näçe näçe öwrendigiňçe şonça-da saňa kyn kyn programmalary tabşyrýarlar onsoň hasam kynlaşyp gitýär ony pikir etýäň wau bu bul gaty ullakan sfera bärde näçe öwrenere zat kän onsoň diýýärdim özüme ýagny men pikir etdim ýöne bilýän boldy ýagny ondan başga başga zat gerek däl ýöne bir bir zady aslynda programmist boljak bolsaň seni bizde bir söz bar inženerleriň arasynda committed committed to life lifetime learning if you want to become a programmer you have to be committed to lifetime learning diýerler ýagny terjimesi eger de sen programmist bolsaň aslynda men diňe programmist däl hemme zat islenerde bir bir bir hünäri alyp şondan üstünlikli çykjak bolsaň sen ömür boýy öwrenmäne taýýar bolmaly. Ýagny ter terjimesi şon ýaly onsoň şony birazjyk şony şony özüme kelläme guýmak diýilýärmi şon ýaly özüme ynan özüme yrmak manyda ýagny özüme aýtmak ýaman kyn boldy ýöne bir öwrenişen soň men hiç hili indi kynçylyk kän göremok sebäbi esasy şol fundamentiňem fundamentimem has ösen Yani inženeriň okan soň men köp fizika, matematika, hmm. yani like lo logical köp um, logical Problemi çözüp geleniňiz üçin eýem beýin şoňa öwrenişiklidi da diýje. Edilerdi, edilerdi.
Hmm. Hawa. Soňa kän kyn gelmedi. Eger ýöne birinji kurs bolan bolsam, mysal üçin, diňe iňlis dili birazjyk elementarny bilen bolsam, hiç hili matematika ýa-da um, ýa-da hiç hil fizika ýagny logical understanding ýagny logişna biraz näme kän praktikam ýok bolan bolsa onda hasam kynrak bolup bilerdi ýöne şolar ýaly adamlar üçin men ýagny edip bolarmyka diýýän hmm. hökman engineering background gerek däl

gürüji programmistlere has hem matematika data data scientistler we data bilen işleşýän programmistlere has hem matematika birazjyk çuňňurrak gerek edýän beýleki programmistlere seredende de a beýleki meselem oýun oýun düzýänçiler mi diýsem ýa-da iň nämesi bärsi internet sahypa düzýän nämeler boýunça, indi men ýalylar boýunça bu logika öňde durýar, matematika ikinji, belki üçünji planda durýandyr. Indi biziň näme üçin muny aýdýan diňleýjilerimiz indi geçen gezek gepleşikde biz hem aýtdyk, biz hem şuny üstünde geçdik-de, oradan Murat bilen matematika gerekmi ýa gerek dälmi diýip. Indi gerek, gerek dälem diýip bolanok, ýöne hökmanam diýip bolanok. Birazjyk spesifikaňa görä şekil almaly bolýaňda. Eger şol ugurdan gitjek bolsaň, data bilen işleşjek bolsaň, hökman gerek gerekdir. Beýleki başga ugurlardan, programmirowaniýanyň başga ugurlaryndan gitjek bolsaň hem eýýäm hiç gereksiz-ä bolmaz, gerek bolar, ýöne eýýäm ikinji, üçünji plana geçmegi mümkin. Ondan ondan soň şu şol aýdyşyňyz boýunça men şuny düşündim siz bir topar informasiýa bar diýdiňiz. Her aýsy aýry bir näme dag ýaly bir zat indi üstüňize gel indi şolary başda hemmesini birden okap geçmeli. Ikinjiden hem kyn gelýär o zat. Osoň siz ýuwaş-ýuwaşdan bir künjeginden başlap şeýdip Şol gorkyňyzy ýeňdiňizmi ýa biri internetden kömek etdimi ýa işläp şol aýdyşyňyz ýaly işde öwrendim diýdiňiz-ä şol işde ýuwaş ýuwaş her gün birazjyk bir zat goşup düýnki öwreneniňiziň üstünede ýene ertisi gün ýene bir zat goşup şeýdip özüňizi ekspert derejesine getirip bildiňizmi?
Aslynda gowy sorag. Men aýtdym, şo içimden pikir etýän hemmesinem etdim aýtýan. Ýöne esasy, esasy ilki başda aýdyşym ýaly hemme zat kyn bolýar diýşim ýaly. Ilki başda gaty köp sagatlap, bir elementarny zadyň üstünde-de gaty köp sagatlap, hasam şuny gowy edip öwreneýin diýip, köp-köp wagt gidirýärdim. Esasy zat meň pikirimçe,
How many hours you put into it diýerlerde, ýagny işde-de bize mysal üçin köp köplenç şuny ýaly işde işlemimiz bilen gürleşemizde after hours after hours diýip aýtýarlar, ýagny biz işde sagat 9-dan 5-e çenli işleýär işleýärse, şo 9-dan 5-den soňam oturyp her gün her gün bir iki üç saat ýaly ýaly bäşden sekize çenli oturyp şu gün men näme öwrendim şu gün men nähili problema çözdüm şuny has men nädip ösdürip bilerin başgada nähili informasiýa bar edil şu topyň üstünden diýip diýip hasam özüm daşyndan research arkaýyn arkaýyn edip bilýärdim esasy zat şol sen bir topikden başlasaň Ýani hemme zadam bir bir temadan başlaýan, şol bir temany hasam giňişleýin bilseň, ýani
gapdalyndaky, ýani hasam bir giňişleýin bilseň, hasam bir hili özüňe konfident duýýan ekeniň. Hmm.
Konfident.
Ynamly.
Özüňe hasam ynamly duýýaň, hemem hemem özüň bir hili Waý, aslynda men bul erbedem däl diýýäň daşyndan soň. Bir hili bir hili bir zady öwrenip bolansoň, bir temany, ine şun şu temany men bilýän diýensoň, soň özüňe pikir etýäň, Waw, men men gaty kynam däl eken, hany men ikinjä-de geçeýin diýip, onsoň ikinjä kän gorkman geçýäň. Onsoň ikinjini gutarýaň, O, boldy, mundan bu dynnym, Indi men üçünji aýa geçeýin, üç, dört, bäş, onsoň hasam özüňe üns berýäň-de, ýagny biz adam öz öz harakterlerimize üns berýäs, her gün oturyp pikir etýäň, wau, ilki başda başlamda ýaman kyndy, indi hasam birhili hemä birhili aňsatlaşýar we özümi has ynamda ynamly duýýan, ýagny men öz geljegime şular ýaly işleri et et et et edermikäm diýip pikir etýän diýip, şoň ýaly özüňe hasam ynam döreýär. Şeýdip men aslynda ilki başda şol kiçijek-kiçijekden azajyk-azajykdan ýöne her gün üstünde oturyp-oturyp işleýärdim.
Dogry, dogry. Şol aslynda meselem menem siziň aýdyşyňyz, siz aýtdyňyz ýaňy ýadyma düşdi. Indi käbir problemalary çözmek üçin programmirowaniýe bilen baglanyşykly gaty elementarny, gaty aňsat bir problemanyň üstünde käwagt bir ýarym, iki gün geçirip hmm. bilýän-de.
Hmm.
Onsoň e, internetde çözülişini görýän welin gaty aňsat eken. Soň bir hmm. hili ruhum näme diýýär? E, Aý, muny daňa çözüp bilmediň. Iki agar, iki, iki gün geçirdim şuny çözmek üçin. Adamlar indi bäş minutda çözüp ýör muny diýen ýaly-da. Onsoň şo şony şo duýgyny aşyp bilmek üçin bir e, Josh Kaufman diýip bir näme bar? E, şol biznes koç diýilýär, şo biznes trener, şonuň TED TED e, TED gepleşiklerinde on müň sagat teoriýasy barda. Şol diýýär, eger diýýär bir ugurda Enşteýn ýaly derejede ekspert bolasyň gelse, şoňa on müň sagat sen durmuşyň on müň sagatyny beräýmeli diýýär. Eger sen on müň berseň, ana şonda şol derejä ýetip bilersiň. Bäş müň berseň, şonuň iki esse azy ýigrimi, şoňa görä näçe sagat berseň, şol proporsiýada hem ukyplaryň güýçlener, hem özüňe ynamyň köpeler diýýärler. Onda şony, şo, şo ýadyma düşýär, ondan soň men aýdýan, hä, hany men göreýin, men häzire çenli şul programmiranje diýen bölüme durmuşymdan näçe sagat aýyrdym? Indi aýyran bolsam şu on müňüň nirsinde men, meselem men bäş prosendinde bolsam, onda men özümden köp zada garaşmalam däl, sebäp men äl indi-indi birinji ädimlerinde-de, birinji ädimlerinde bolan adam nädip sen ol ýary professional ýaly çözüp biljek. Şol ýadyma düşýärdi, hä, men, diýmek, men wagt az aýyrypdyryn, şonuň üçin köpräk wagt aýyrmaly. Şeýdip, tejribe bilen, wagt bilen geler diýip pikir edýän. Hatda şonuň Birinji ýigrimi sagat diýen bir kitaby bar. Şo taýda ýazýar, asyl iň kyn birinji şol ýigrimi sagat-da, şol şoňa özüňi öwrenişdirmek, Edilerdi.
Mhm. Hawa.
Şony näme bolsa bolaýsyn, şol ýigrimi sagat geçmänkä goýup gitmeli däl işi. Şu sebäp şondan soň birazjyk eýýäm mehanizm, kelledäki, beýindäki mehanizm birazjyk şondan soň şekillenip, iş näme edip başlaýar, ýeň ýeňil görüp başlaýar. Ondan öň biziň nämemiz bolsa gerek, bu adamyň naturasy bar, şol bilinmeýän zada adam duşmandyr diýýär. Şol bilin bilinmedige garanky garankyda biz aňyrda giresimiz gelenokda sebäp bilemzok. Belki belki gowudyr. Ýöne kiçi bir şans bar, belki kyndyr, ýoly aňsat däldir. Biz hem şol komfortny zonamyzdan çykasymyz gelmän üçin bolmaýar. Olam şo geçen Myrat bilen hem gepleşikdik, gepleşipdik. Eger Bir ýolda, gaty aňsat bolsa şo ýol, diýmek, bu uzyn uzyn sürmez we näme, e,
Derrew gutarar diýýäňizmi? Derrew gutarar, owa, bir köp bir geljegem bolmaz, gadram bolmaz. Ýöne kyn, kyn bolan bir ýoldan gitseň, onuň bolsa getirisi geljekde başgaça bolar diýýär-de. Şol ýaly, şol ýadyma düşdi, şony paýlaşaýyn. Hawa, seň birem aýdan zadyň bar, ýaňy aýtdyň, sen aýtdyň bir problemany seredemde, sen bir iki gün gidirýän diýdiňdä, bir elementarnyý problema bolsada, sen derrew, derrew çözüp bilemok we iki-üç gün getir gidirýäň diýip. Menem mende-de edil şon ýaly günler bolýardy. Onsoň internete seretýän bolun, üç-dört minutda biri çözýärdi. Ana YouTube açýan bolun, şo problemany ýany seretýän bolun, üç, üç, üç minutlyk wideo, üç minutiň içinde derrew dynýar. Onsoň men pikir etýän, wot bul adamlar nähili men men özümi deňäp başlaýan onsoň. Waý bula menden akylly bolmaly, menden ökde bolmaly. Bil belki 10 10 ýaşynda başlandy program program edip. Muň ejesem, kakasam inženerdir. Muň daýysam inženerdir. Şeýdip özümi deňäp başlaýan. Ýöne aslynda adam adam adam ýani biziň düşünmeli zadymyz ýani meňem soň düşünen zadym. Ol adamlar, belki, senden öň başlandyr, olaram seň, seň, seň geçiren günüňi olar hem geçirendir, ýöne olaram şol, sen ýigrimi sagat goýan bolsaň, olar, belki, bir müň iki ýüz sagadynyň içindedir, sen ýigriminji sagadyň içinde bolsaň, olar bir müň, bir müň, ýagny iki ýüzünji sagadynda bolsa, olar senden öňde däldi, olar senden, belki, köp sagat goýan, ol senden irräk düşünen, ýani irräk dälde. Indi ol olar like ahead, ýani he or she is a little bit step ahead diýilýärde, ýani birazjyk bir bir bir küçe adım senden öňde bolýar. Ýöne şondan darykman, ýani men hem şo günlere ýeterin. Men prosta birazjyk köpräk işlemeli, köpräk sagat goýmaly, günüň dowamyna köpräk sagat aýyrmaly. Hasam hasam şeýdip adam özgerip özgerip gitýär. Hemem hmm. focus, stay, stay focus diýilýä. Näme üçin? Şun ýaly bir surat bar. Bilemok gördüňizmi? Ýani köp sapaklarymyzda öwredilýän. Bir suratda iki sany ýüzüji, biri ýüzüp barýar, ýani indi bir şun ýaly derýaň içinde, ýöne Ýüz, ýüzme, ýüzmekde ýaryşýarlar adamlar. Onsoň iki sany Awa. adam ýüzüp, ýüzüp barýar. Oň biri kellesi aşakda suw, suwuň, suw, suw, diňe suwa seretýär. Diňe suwa Aha. seredip, diňe ýüzüp barýar. Onsoň gapdalynakam da- daş töweregine seretýär. Ýüzüp barýar, gapdalynakam ýüzüp barýar, ýöne daşy da- daş, gapdalyndaky oglan öňün, şondan öňdemi, yzdanmy, şoňa seredip barýar. Onsoň iň Aha. soňunda olar sorýar, şuň haýsy utdy? Ýani suratda ikisem bir ýerde. Ýöne bir bir oglan diňe öňüne seredip barýar, hiç kime seredenok. Eýleki oglan bolsa daş töweregine seredip dur. Olar aýtýar, iň soňunda şo hiç kime seretmeýän oglan utýar. Ýani ol diňe öz işi bilen, diňe özi ýüzüp barýar. Oň üçin esasy zat utmak däl-de, ol şu wagt özüne, özüne fokus, ýani. bir maksat bilen gidip barýar şol start ýagny finiş laýna barmaly a gapdalyna kosyp diňe pikir etýär bilen menem ýüzeýin ýaryşaýyn ýöne men gapdalymdaky nirdeka şu wagt şonya şonýaly
stay fokus diýeniňiz ünsüňi diňe şol öz berýän işiň bilen ol beýlekilere nädip edýär olar menden öňmi yzdamy diýip şo pikire batmaga gerek ýaly diýýäňizde edil özi Şol näme däm ol illýustrasiýa berdiňiz welin bir sizem görensiňiz aslynda gaty populýarny bir illýustrasiýa bir karikatura hatda bir ol çanak bar-a tarelka şolary üç sany tarelkany elinde zyňyp aýlaýan näme diýilýär şolaryň käri bar şo görkezýär fokus däl-de şou-da bu indi şolary üç sany topy ýokara zyňyp elinde üç sany topy e, aýlan ýaly bu tarelkalar aýlaýarda indi şol şol hem beýleki adamlar hem oňa seredip otyr çepek çalýany bar seredýäni bar haýran galyp sebäp balans tutturmak kyn da bu e, tarelkalary döwmän aýlamak el, eliňde ondan soň şol dereje şol sahna bir hili arka tarapdan näme lestnitsa lestnitsa näme bolýardy aşak gidýär bir hil lestnitsa bar şol şol derejä ýetmek üçin arkada bir topar tarelka çanak döwük dur da aýtjagym şol e, belli bir derejä ýetmek üçin hökman sen e, öz wagtyňy ondan soň durmuşyňdaky käbir kynçylyklardan geçäýmeli bolmasa bolanok şol kynçylyk diýenimem olam beýle näme kynçylyk däl şol şol ugurda käwagt islän zadyň tark diýip bolup durman bolmagy mümkin çydamaly sabyrly bolmaly dowam etmegi bilmeli özüňe seretmeli şol karikaturadam kiçi bir surat bilen bir topar zat düşündirjek bolýar ýaňky biziň ikimiziň gepleşen gepleşen ähli zadymyzy görkezipdir da şo karikaturanyň awtory. Meselem, şolam gowy bir assosiasiýa, ýagny baglanyşyk. Eger şol ruh ruhuňyz pese gaçsa, gynansak, zat etsek, meselem, şular ýaly siziň aýdanyňyz birinji, meň aýdanym ikinji, şeýdip şu karikaturalary kellämize gelip özümize ýatlatmaly, hä, seret, munuň ýoly şu diýmek, sen dogry ýoldan gidip barýaň diýmeli. Soň indi siziň yzyňyza seredip, şulary-da hökman etmelidim, bulara-da goşulyşmalydym diýip aýdýan zadyňyz barmy? Meselem, arka seredip, häzir indi siz işläp ýörsüňiz, uniwersitetde okuwçy wagtyňyz, meselem, şeýle ýagdaýlar boldumy, başyňyza geldimi ýa
Aslynda esasy kän kän zada ökünemok, kän zada seredip wah şuny şeýtmelidim diýemok. Ýani häzirki häzirki ýeten derejämem ýani diňe şol bir ýerde oturamok da ýani şu wagt şu wagt mysal üçin programmist bolsam geljekde men Ýani köp köp planlarym öňümde goýýan we şo diňe şolara seretýän aslynda kän yza seretmän halaý halaýan adam däl ýani diňe öňe diýen manyda ýaşa ýaşa ýaşamsa aslynda yza seretsem birazajyk näl diýsem Okuw, orta mekdep döwri birazajyk matematika üns beren bolsam, has gowy bolardymyka diýýän. Hmm. Sebäbi ony Türkmenistanda wagtym diňe iňlis dili okaýardym. Diňe iňlis dili, diňe iňlis dili. Onsoň biz hem dil öwrenýäs-de, şu daşary ýurda gelip dil öwrenýäs, dil bilsek bolýa diýip gelýäs sag bol hem. Şo wagt men kän kän düşünmändirin ýagny. Sciences diýilýär-de, ýagny biologiýaňam, himiýaňam, matematikaňam, fizikaňam, edil iňlis dilli bolşy ýaly, şolaňam gaty ullakan roly bar. Ýagny nir nirä barsaňam, nirä baraňda-da, okaňda-da, durmuşda şolaň ählisi hem iňlis diliň möhüm bolşy ýaly, şolaň hem öz şolar hem möhüm bolup durýar we şo zatlara men giç düşündimmikäm diýen, onam şol uniwersiteti geçemsoň düşündim. Şol okap hmm. ýörkäm köp zady noldan başlamaly boldum, köp kursdaşlarym eýýäm 10 sanak 10 10 bolsa iň ýokary dereje 10 bolsa men noldan başlan bolsam men köp kursdaşlarym eýýäm olar 6-7-den soň 6-7-den 10-a ýetmek gaty ýani tizmika diýen, a men ondan noldan 10-a ýetýänçä men köp köp köp wagty şol şol sapaklaryň yzyndan ýet Gitmek hmm. üçin köp wagtym gidip gitdi. Ýöne on on onam kän gynanyp baramak sebäbi şon ýaly köp wagt gidirenim üçin köp köp wagt wagt sarp edenim üçin şo şo şo sapaklary edil düýn düýn düýn köwrenen ýaly hemme zat ýadyma düşýär. Şon şon hmm. gowy bir tarapdan. Ýöne hmm. edil hiç hili hiç zat ökünemok. Hemme ol öwrenen sapaklam, hemme okan kitaplam, professiýam, leksiýalam barysy şu wagtky, häzirki wagtda barysy kömek etýär. Hmm. Dogry, dogry. Indi men şulary eşidenden soň siz barada şeýle bir obraz kelläme gelýär. Eee, birhili eee, adamyň naturasynda bar, ýaltaçylyk, ol bul şular ýaly zada siz uzakda onda siz hatda siz şol noldan başlanyňyz üçin e, beýlekiler meselem käbir sapaklara 2-3 sagat berýän bolsa siz hem 2-3 sagat bermeli hem arkadakylara ýetişmek üçin ekstra ýene belki 5-6 saat üstüne goşmaly bolupsyňyz da şol e, we bu bulam siziň harakteriňizi belki şol ýaltaçylykdan uzak diňe iş işläp okap e, günüňizi şeýdip geçirýän häsiýete getirendirem diýip bileris belki bir tarapdan. Şol şol şol tarapdan advantage diýilýär-de, şonuň bir gowy taraby bar. Ýöne o aslynda seredende, bu aslynda men indi soragyňam kiçi bir jogaby ýaly, sebäp men indi jemlemek üçin hem, obşim, bu biziň ýaş ýaşlara näme maslahat bererdiňiz şul ugur boýunça bolsun ýa häsiýet ukyplary bilen bolsun ýa-da mirawazreniýe vision diýilýär geljege nädip seretmeli durmuşa nädip seretmeli tapawudy ýok bir temadan aýtjagyňyz maslahatyňyz bar bolsa şonam aýtsaňyz soň jemlesek Gowy bolar sebäp eýýäm indi şu wagta eýýäm indi ylym boýunça aýtdyňyz beýle käbir konkretny ylymlar bar himiýa biologiýa fizika matematika ýaly şolara ünsüňizi beriň we gerekli ýerde gerekli wagty sarp ediňde möhüm zatlary öwreniň sebäp soň puşman etmegiňiz mümkin ýene öňüňize çykar diýýäňiz dogrymy mundan başgadam näme maslahatlaryňyz bar. Mundan köp maslahatym ilki bilen bir goşasym gelýän zat, ýagny biziň hemmämiz, ýagny Türkmenistana öňe ösen. Nikak diýen insan siz eýýäm aýtdyň, ýaltaçy, ýaltaçylyk, ýaltaçylyk sen naturaňda ýok bolmalydyr diýip aýtdyňda. Aslynda men men türkmen halka, ýagny türkmenlerimize seretýän, bizde kän ýaltaçylyk ýok. Ýa bärik gelýän köplenç Käbir adamlardan özümiz we sürüşimiz hasam birazajyk üýtgeşigräk bolansoň, biz biziň asly özümiz bir hili işeňňir halk diýip oýunda. Asly özümiz işden gorkamyz ýok da biz. Işden hiç hili gorkamyz ýok. Men maňa köp ýany öz kursdaşlamam hatda köp adamlar daža professorlamam käte maňa aýtýardy sen seni şeýdip goşaltdylarmy ýa men aýtdym biziň ýany biziň özümiz Cultural ýagny biziň öz kulturamyzda şon ýaly bizde işeňňirlik esasanam gyzlara oglanlara şo kiçilikden bize öwretýärlerde ýagny ýalta bolmalyl çaý demlemeli öýüň kirini süpürmeli oglanlarada ýagny basic skills öwredilýär life skills şoň üçin şol şol biziň advantagemizmi ka diýýän. Sebäbi köp köp kulturalarda olar ýaly olar ýaly values, ýani olar ýaly zatlar, gymmatlyklar.
Olar ýaly gymmatlyklar öwredilen bolsa, biz şon şoň üçin özümizi gaty bagtly duýmak sebäbi. Eýýäm çagalykdan bize bize guýlan, ýani bize berlen, ýani ýaltalyk gowy däl, gowy, gowy häsiýet däl diýip bize berlen. Ola, ona biz gelip, Amerika gelip ýa daşary ýurda gidip öwrenmeli zadymyz däl. Ol uje bize berlen, biz bilýäs. Ýaşlara berjek maslahatym menem, menem Amerika 17 ýaşymda geldim. Aslynda gaty öňümde nähili kynçylyklaň, gowulyklaň, nähili opportunities, ýagny näme ol opportunities? Um, peýdalar we näme ýok peýdalar. Indi Hawa, wazmožnosti. Şans diýeli.
Şans, hawa.
Nähili şanslaryň boljagyny bilmän, nähili geljegiň öňümde bardygyny bilmän, riska galyp geldim. We ýaşlara berjek maslahatym, riska girmek kän gowam däl, ýöne eger hakykatdan hem öz geljegiň üçin, öz-özüňi gowulaşdyrmak üçin diýilýär, ýagny self-improvement, ýagny uncomfortable diýibem ýaňy aýtdyň özüňe. Uncomfortna duýmak, duýmak üçin etýän bolsaň, öz geljegiň üçin etýän bolsaň, onda hökman riske girip, ýagny özüňi öňe oklamaly diýýärler, bilemok. Gorkmaly däl diýýäňiz.
Hiç hili gorkmaly däl, hawa. Ýani birazjyk gorky bolsun, birazjyk nerw, näme, adam, adam, biziň hemmämiz, hemmämizden bir hili gorky bolýar, ýöne içiňden şony kän daşyňa çykarman, bir zat öwren diýilse, şony iki eliň bilen alyp, öwrenip, bir hili şon, şony men geljekde, edil häzirem ulanmasam, edil häzir şu edip oturan işime pul tölenmese-de, saňa ýüz prosent, ýani ýene iki ýene bäş-alty aýdan bolsun, bir ýyldan bolsun, iki, iki ýyldan bolsun aýlanyp-aýlanyp iň soňunda şol seň edýän işiňi recognize ederler. Hmm. Recognize ýagny görerler, görerler ýagny
ýagny näçe näçe şol özüňi Özi öz özgertseň şonçada seni daşyňdanam tanaýarlar we seň gadryňam artýar we seň özüňem ösdürdigiň bolýar şol. Esasy Hmm. maslahatym hiç hili a, neme etmezlik mikä diýen nähili diýsem çekinmän a, Öňe tarap. öňe diňe öňe hawa. Ha. Türkmenler aýtýar-a öňe öňe diýip şoň ýaly. Ha.
Bolýar, sag boluň. Nädip indi bu bu aslynda diňe siziň kiçijik nädip programmist bolduňyz, şol şol ýoldaky gowy taraplar, erbet taraplar, kyn taraplary gürrüň berdiňiz. Aslynda siz başga programmist bilen baglanyşykly başga bir topar temadan hem bilip, olardan hem tejribäňizi paýlaşyp paýlaşýaňyz, başga platformalarda bilşim boýunça geljekde bir webinar bermekçi bolýaňyz şol näme Amerikada okuw okap otyrkaň ýa-da okuw okamazdan öň bärde kömek et, özüňe kömek almak üçin finansiýa tarapdan stipendiýa tapmak üçin näme etmeli, nädip etmeli ýaly temada gürrüň bermekçi bolýaňyz öýdýän ýalňyşmasam geljekde dogrumy? Ollar Hawa, belki okuwy gutarandan soň nädip iş tapmaly, rezüme ýaly meselelere nädip oňarmaly, belki şol bilen baglanyşykly temalarda belki sizi geljekde çagyryp bileris, eger wagtyňyz bolsa we şoňa denk getirsek, sebäp bu indi programmirowaniýanyň ähli pudaklary bilen birazjyk tanyşjak bolýasda, diňe okuw ýoly däl, okuwy gutarandan soň näle durmuş bize garaşýar, şu aradaky transformasiýa näle bolýar, işe iş tapmak meselesi, iş tapandan soň şol özüňi ýene täzeläp nirä dowam edip gitmeli şular ýaly bir topar temalarda bir topar gepleşigimiz bolsa nesip bolsa geljekde ýene siz bilen gürrüňdeşlikde görüşmäge umyt edýärin. Nesip bolsa hawa meni sylap çagyranyňyz üçin köp sagbolsun aýtýan. Esasy köp köp zatlary şeýle birinji gezek bolany üçinmi näme mi köp zatlary ýadyndan çykaran ýaly duýýan aslynda. Özüňize peýdaly bolar diýip umyt etýän aýdan zatlarym eger soragyňyz bolsa hökman habarlaşyp durarys aslynda nesip bolsa şol stipendiýa nädip almaly okuwa nädip girmeli şo zatlaram geljekde prezentasiýa etmek maksadymda bar. Aslynda şonda. Bolýar. Eger e, gyzyklanýan bar bolsa, e, YouTube-da e, GDG Aşgabat meetup-ynyň YouTube kanalynda bu wideolar we podkastlar paýlaşyljakdyr. Şo taýdadam bizi görüp bilersiňiz. Şu günlükçe üns berip diňläniňiz üçin sag boluň.